Diolch yn fawr, Pasha. Reit, yym ma' tarddiad y y gerdd dwi am ei darllen i chi yy bron flwyddyn yn union yn ôl, wel, un ar ddeg mis yn ôl, yym o'n i'n gwersylla neu yn fwy yn fwy manwl yn yym aros mewn campervan ar faes carafana Steddfod Llanelli. A, o, dyma, os cofiwch chi'n iawn, flwy- flwyddyn yn ôl, oedd hi'n 2014, a oedd hi'n um, ganrif ers dechrau'r rhyfel byd cyntaf. Ac oedd uh, y coffau yma ers dechrau'r rhyfel byd cyntaf yn holl bresennol, o'n i'n teimlo, o'n gwmpas di mob man. Ac yn wir, mae'n fydd o wan am, am y bedair blynedd nesaf yn, yn enwedig mewn tair blynedd. llynedd oedd o'n oedd o'n mhob man 'lly a wedyn ges i hunllef y noson, gormod o seidar mae'n siŵr, ond yym o'n i o'n i ar ôl ryw noson yn yn yym mewn ryw gig ar ôl bod ar y Maes trydydd dydd yn y bar, ges i hunlla am yym y milwyr 'ma o'r Rhyfel Byd Cynta' yn trio dod ac ymosod arna fi yn 'y nghapel lan a wedyn Hedd Wyn yn eu cael efo fo a ryw bob math o erchylltera fel 'a. A wedyn jyst fel, dechrau o'r gorau, fel, Duw, dio'm ots na, tibod, dwi am ddigwydd. A wedyn, ond wedyn, o'n i'n meddwl bod o'n eitha perthnasol os ti'n mynd allan o'n heno, achos mae'n ella symptomatic o ffordd da ni'n blydi lwcus yn y Columba Club. Chos mae'n pethau mawr yn digwydd, ond da ni dal yn gallu ymneilltuo lefydd fel hyn weithiau, jyst i, um, bod, bod pethau fel hyn yn digwydd. Felly y cerdd am hyn dweud, so enw'r gerdd di um, Noson Fawr yn yr Eisteddfod. Noson fawr yn sŵn fy ha ac eraill. Noson gyfa yn gwylio band yn gwrando ar hil chwil yn mynd o'i cho. Llwyfan yn bell o ofid oedd hwn, lle i ni'n ddi-hid trwy trwy wydrau gwin di-flino, daro tant, a chodi'r to. Ac wedi'r gig, heidio i'r gwyll. O'n pyb, troi'n griw i'n pebyll, neu fewn i'n carafanau. Ond, o'r coed ym mhen-draw'r cae, roedd rhyw gwrdd hwyr ar gerdded. Milwyr o wŷr ar barêd anniben rhwng a dolenni, gwŷr main o'r llain dros y lli, a'u gwaed sych, a'u llygaid sôr yn drwm, gwŷr lles go dramor a gwawr rhuog ar bob grydd, wedi dod un diewedydd, un gŵyl i rannu galar, un gŵyl, i droi'n brwydrau gwâr a'n gwersyll yn gaeau arswyd i ddifâr bar a lle bwyd. A dyna weld wedyn wedd y gŵr fy un to'n gorwedd yn y dŵr ym Mhashendale trwy'r maes mewn het drom isel yn cerdded o'r toiledau fel fwltur yn cylchu'r cae. y babell lên yn llenwi, a hwn ar ei chyrion hi ar goll fel pen chwilio'r gair, a gwaed ar gefn ei gadair. Yr oriau mân fel pair mwy, a hen nadu ofnadwy caethfab yn dod o'i gaban, y fi yn fy nghamper van yn gwrando fel y gelyn ar grawcio uwch y to tynn, Caneuon bryd, cywion brain hunllefus, argoed llwyfaen yn nhwyllwch maes Llanelli. Yna nhw o'r swrff, deffrais i, a wyneb y bore bach yn lledu. O ddillladach y gwely, codais druan, glin a mwg, ac yn y man, gan fod rhaid eisteddfota es yn fol i sŵn fy ha.